Qabel kont għal-lum Merħba s-sib fil-axija ma nanna li Francesco għanibdu bombardjaħ bil-domandi. Dejna, Francesco, 5 minuti, 10 domandi, eja ħammurru. L-ewel wahda, inti bdejt s-sersa minn ġkunitek, jobbat tu esperimentajt u rajtek xamet. Imma, X'kien l-ikbar diżastru li qatt għamilt fil-kċina li tiftakar? Ifhem, jien dejjem dejjem kont dilettont tal-kċina, dejjem nipprova nagħmel xi ħaġa, ma bad x'int dħalt tal-competition, dħalt bruż mimlija li dħalt it-trenjot. Li taf x'int tagħmel. Taf x'int nagħmel. U waħed mill-ikbar diżastri darba minnhom qed nagħmel cake, flok zokkur tpoġġi l-milħ. Waqt il-competition? Le, le, le. Le, mbagħad improvi. Minn hawnhekk insellem l-oħti għax darba mlet pudina tal-bliħ kienet kollha mimlija frott u affarijiet u tefat il-melħ flok iz-zokkor. Niżżel il-number one. Master Chef, kif affettwak Tajjeb, eh, spiċċajt si kollok tiqaf ma' nis kollu tuħu selfies u daw l-affarijiet. Il-ħin kollu għadhom sal-lum ġifiri. Eh, ara xef, ara xef, tiħu pjaċir. Pero kultant, mur ximkien relax. Ma tistax. Ma tistax. Għax inti titqis minn hawn dex għal kwiet spiċċa jafu kulħadd. Malta tajjeb. Niżel it-tu. Fran, meta ma tkunx fuq xogħol, inti ssajjar id-dar jew kera tordna xi pizzi u xi take Le, le, le, jekk ikolli ċ-ċans u l-moħħ, nipprova dejjem insajjar. Dejjem nipprova nsajjar. Ġiet take away mhux ħabib tiegħek. Mhux daqshekk, ifhem, kull tant tkun tridi u tkun għajjien jew hekk. Jew ġibhom minn għandek stess u tiġi. Imma tiegħek imbagħad ma jkollokx aptit tiekol. Mhux għalhekk. Kemm ħa d-duntura u x-xim l-istess affarijiet. U aqqa'. Meta, eżempju, tistieden in-nies għandek, jew inti ħa tmur, jien naf, għand xi ħadd u ħa ssajjar inti da. Dejjem jistennew ċertu kalibru minn għandek, sewwa? Jew inkella jgħidu hija llum ma kellhiex aptit. Dejjem ħa nagħti l-almutien, nipprova dejjem nagħmel l-aħjar. Il-problema li għandi jien, jiġifieri nħalli għall-aħħar u dejjem immur nofs ippreparat. Jiġifieri jekk għandhom jistennew siegħa jistennew tliet sigħat. Int għandek bżonn sous chef full time miegħek. U driver u segretorju jew min kien li. Illum għatlu nofs siegħa qabel u ġieb id-driver minn hawnhekk insellmu l-Ġuljana li qed tuża hawnhekk ukoll tajjeb. Affarijiet tipu pastizzi Maltin. Ġieli, provajt tagħmel jew affarijiet li ejja ngħidulhom dawk il-klassiċi Maltin ma tbagħbashomx, tħallihom kif inhuma. U ġieli provajt tesperimenta b'xi ħaġa Maltija? Le, ġieli, ġieli għamilthom, jiġifieri fihom bħal pastizzi u hekk, fihom daqsxejn ta' xjenza biex tagħmilhom, mhux ħadd tmur tfaqqa' subgħajk u tagħmilhom mal-ewwel darba. Però jien dejjem għandi l-istejl tiegħi. Never change a winning situation. Jiena stil klassiku, stil dak l-istil romantiku ta' tisjir, mhux ħa noqgħod immiss miegħu u nbagħbas. Riċetta Maltija ma tintmissx. Riċetta Maltija ma mmissiex, riċetta Taljana kif suppost ma mmissiex, riċetta Franċiża kif suppost ma mmissiex. Għax għandi mmur inbagħbas għajjem minn. Francesco, tipo. U jiena iddejjeqni għax hawn ħafna jippruvaw jagħmlu affarijiet differenti. All right, tajjeb li nbidlu ċertu affarijiet u tipprova.

Probabbilment hekk illum. Hemm xejn kieku għandek is-saħħa li tneħħi ingredjent mid-dinja kollha u ma jidhirx iktar li mhu. Il-banana. Il-banana. Ejja dejjaqni. Aristra. L-ananas, il-pineapple fuq il-pizza. Le, insa. Guanciale jew inkella l-bacon meta qed tagħmel carbonara. Guanciale. Guanciale. Carbonara għandi guanciale bajt. Bżar u pecorino. U akwa di kottura, biss. Daqshekk, ma tittamel. Niżżilha diġà. Meta jistidnuk għall-ikel, in-nies jibżgħu li ħa tagħmilhom tipo Chef Victor tagħmilhom. Ħaqalkom bum bum jew le. Ejwa, ejwa. U tagħmililhom? Le, ovvjament, anke kieku ħażin tgħidilhom li tajjeb tagħlaq widnejk u mnieħrek u kelli ġi tipprova tieklu. Intom taqalgħu. kritika sewwa. Aħna li qed narawh, narawha ikbar milli fil-verità hi jew inkella vera jkunu qed jaqlgħulkom hekk? Taraw il-verità, dak li taraw huwa minnu, u mbagħad kemm int kapuċi jien, tiġi taqa' u tqum. Fis-sens. Titgħallem. Titgħallem imma ma taffettwakx b'mod personolu.